A jyst yn syml iawn, jyst edrych ar os oedd y crests efo dry goch yn nhw neu ddim. Os um, oedd yn deud Clwb Peldroed Wrexham FC, AFC dyn nhw, neu os oedd o jyst yn deud Wrexham AFC, neu jyst Clwb Peldroed Wrexham. Uh, so nes i graffiau ar, ar, ar, ar y stwff mae gyd. Um, so os nhw ddim Gymraeg, uh, oedran y clwb, os oedd hynna'n effeithio pethau, beth oedd yn y logo, oedd o'n drai goch neu oedd o'n rhywbeth um, diwylliannol, lleol.
Siwmai pawb a croeso i ymchwil ar y gweill gyda fi, eich cyflwynydd Jonathan Davies. Yn y benod heddiw mae Beth Jones, ymchwilydd PhD o Brifysgol Bangor, yn ymuno â ni i drafod ei phrosiect PhD sy'n edrych ar hanes pêl-droed yng Ngogledd Cymru. Mae ymchwil Beth yn ystyried pynciau fel cenedl, hunaniaeth a chymreictod. Yn ogystal â'i gwaith doethurol, mae Beth yn chwaraewr pêl-droed yn Ynys Môn ac yn gweithio fel llysgennad i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Felly, dewch da ni wrth i ni glywed mwy am ymchwil Beth. Mae Beth, sydd wyt ti? Dwi'n iawn, diolch.
Bore da.
Wel, diolch yn fawr iawn am ddod. Mae'n hyfryd i gael di ar y podlediad. Dwi wir yn edrych ymlaen at glywed mwy am hanes pildroed yng Ngogledd Cymru a sut mae'r ymchwil yn mynd. Ond cyn i ni ddechrau ar dy waith, dyn ni'n dechrau pob penod o ymchwil ar y gweill gan sôn am ein hoethnosau yn y byd ymchwil. Felly, sut mae dy wythnos wedi bod yn ymchwilio, beth wyt ti wedi bod yn wneud, os yna unrhyw heriau wedi codi, ie, yeah, jyst sut mae pethau'n mynd.
Ie, mae wedi bod yn wsos diddorol i fi. Yym, mae wedi bod yn mis neis, mis Medi, rili. Oedd y... oedd y haf bach yn brysur, wneud pethe gwahanol, felly dwi 'di mwynhau gallu ista a wneud bach o waith, rili, mis Medi. Ie, yr wythnos yma dwi 'di bod reit i fewn i'r yy adolydia- adolygiad llenyddiaeth. Dwi'n ffeindio bod fi'n pigo nôl ac allan o hwnna ar y funud. Ie. Dio'm yn... peth mwya hwylus yn y byd i wneud, yy, adolygiad llenyddiaeth, ond s- 'swn i'm yn meddwl, 'sa neb yn, yy, dim y hoff peth i neb, rili. Ond ie, m- ond o- 'dan ni'n gorfod wneud hi. So dwi'n pigo mewn y gallen ni hwnna, a hefyd cael... Mae 'na dipyn o cyfarfodydd 'di bod wythnos yma, yym peth yn pigo fyny yn yn Bangor yym gennyn ni yym gŵyl hanes yn Bangor mis Hydref a dwi'n neud sgwrs wsos nesa yym i grŵp hanesyddol Dyffryn Ogwen felly ie felly bod yn paratoi am hwnnw yy ges i cyfarfod efo yym efo Mari sy'n goruchwylio'r project ddoe, felly lot lot o sgwrsio, lot o planio, ie, so bach o mix o o swss rili. A ma' ma' mis Medi yn dod kind of fel rhyw fath o shock to the system on'd yfe? Ar ôl kind of haf hir, achos yn y prifysgol ni wedi bod bant ers, nid bant achos ni ddim yn ca'l gwyliau yn wneud PhDs rili, ond mae'r prifysgol wedi bod yn tawel ers be, mis Ebrill? Ie. A nawr mae kind of yeah. israddedig, israddedigion yn kind of dechrau dod nôl, a mae, mae pethau jyst yn... Ie, yeah, dechrau kind of... Mae bwrlwm yn dod nôl ond fe, mae'n...
Yndi, yndi, yn hollol, ie. Ti ti'n mynd i fewn sort of adeg haf a ma' 'na neb yna, ma' fatha, tibod, ma' 'na ma' 'na neb yn yn yr adeilad, a oni bai ni rili. Yym, a wedyn es i i fewn ddoe am cyfarfod a doedd 'na ddim lle i parcio, o' 'na pobl bob man a myfyriwr yn gofyn lle oedd y a- adeilad yn rywle, so ie, mae'n teimlad hollol wahanol yy dod at mis Medi, ond actually dwi dwi'n ffeindio fod o'n helpu mewn ffordd achos bod pawb o- pawb o'ch gwmpas chi yn dechrau gwaith eto. Ie, mae mae'n bach o teimlo teimlad di- diddorol rili.
Dwi 'di bod yn siarad â couple o bobl yn diweddar a maen nhw i gyd wedi dweud bod yr haf yn y prifysgol yn jyst teimlo'n rili kind of like fel lle rhyw fa- like rhyw fath o liminal space lle does neb o gwmpas, ti jyst yn like ar dy ben dy hun am y kind of wythnosau. Ie mae wedi bod yn reit rhyfedd. Fe- like gyda fi nawr wi'n dechrau gwaith maes so wi'n treulio lot o amser mewn ysgolion a kind of cyfarfod ag athrawon a ma'n ma'n rili ddiddorol kind of So dwi ddim yn mynd i ddweud mod i'n genfigennus bod nhw wedi cael chwech wythnos bant. Ie, yeah, mae lot mwy o egni gyda nhw na beth sydd gyda fi. Ie, yeah, ie, yeah, ie. Yeah.
Ie, yeah, ti'n mynd gael yr un switch off na gwrs yn, uh, pan ti'n just gweithio trwy ddo. Ti, ti dal i teimlo'n eog os ti, even os ti yn kind of cael bach o gwyliau yn ystod y ha, ti dal t- ti ddim yn cael switch off yn hollol really. Wel, do'n i'n, o'n i'n teimlo fel anyway. Ie, yeah, na fi. Geis ti amser bant ddo? Do, ges i, god o'n i efo lot yn mynd ymlaen really, ond esh i allan i'r Swistir am y Euros, uh, a wedyn, tri dwrnod wedyn, o'n i fyny yn ynysoedd Orkney, fyny yn yr Alban, yn chwarae ffwtbol. Um, yeah, efo gemau'r ynysoedd. So oedd o kind of fatha cael gwyliau, ond o'n i hefyd yn hanner gweithio tra o'n i yna, achos pan o'n i yn y Swistir, oedd o'n oedd o'n gwyliau i fi, i fi a dad i fynd allan yna, jyst i watch ar y football, ond um, o na gymaint o'r wasg yna, oedd o gymaint o pethau mynd ymlaen, ac wrth gwrs um, pwnc y, pro, y prosiect, mm. o'n i ar radio'n trafod pethau jyst achos bod yn mynd ymlaen yr haf yma, so doedd o'n mynd fatha hollol amser gwyliau, ond gysi bach mwy o
O ti'n gohebu ond o t- ar gyfer y Coleg Cymraeg? Wnest ti rhyw fath o takeover pan o ti'n Swistir? Do, do. Do, ie yeah, do, nes i wneud y takeover yn y Swistir. Um, oedd hwnna reit, reit neis, achos o'n i'n ffeindio bod um, y diwrnod yna, oedd o'na gymaint yn mynd ymlaen, Yym, oedd o bach yn sort of overwhelming bod 'na rili, oedd 'na lot yn... lot i gymryd i fewn. So oedd o actually'n golygu bod fi'n cymryd y ffôn allan a cymryd lluniau a jyst cael chydig o momentau i jyst yym tibod jyst mm dwi'm yn gwybod sut i disgrifio fo rili, jyst i jyst i stopio am s- am eiliad a wneud recordiad bach, wneud cynnig llun bach a a jyst cymryd o i gyd i fewn yym. do- do- oedd o'n kind of o- oedd, oedd o fath- fatha gweithio pa tra o'n i yna, ond oedd o hefyd yn ffordd i mi jyst stopio a sbio o gwmpas a pethau. So n- nes i sort of mwynhau wneud o yn, yn diwedd. Kind of fod yn mwy kind of presennol efallai, just yn, achos mae like, lot o... Yeah, yeah. Mae lot o, like, mae ma, ma kind of hyperstimulating bod mewn sefyllfa fel na, ond fe. So mae'n kind of cael job bach i kind of, kind of helpu ganolbwyntio rhywbeth, yn siŵr o fod basau hwnna'n helpu.
Do, yn hollol, ie, yeah, hynna'n union. Oedd o jyst yn rhoi rhywbeth i fi canolbwyntio a jyst stopio cymryd pethau i fewn, bod yn bresennol. Uh, so ni reit ffodus yn diwedd, dwi'n meddwl, cael uh, profiad yna, wedyn, obviously, fedrai jyst safio'r holl um, recordiadau wedyn ar fy ffôn i, so felly genna i wedyn jyst y yr holl diwrnod kind of thing yy jyst my- yn yn y ffôn, so mae'n reit neis, ie. Ie, am atgofion da hefyd. A ges di dy dalu amdanyn nhw, so ma'n... Do! ...popeth yn gweithio mas.
Bonws, ie. Ie, fatha working holiday oedd o. Ie, o'n i'n ceisio wanglo os oes modd i fi cael fy nhalu i wneud, i like, you know, mynd rhywle fel Benidorm, siwr o fod mae, dwi'n gallu gwneud rhyw fath o anthropology oh, yeah. anthropology yn Benidorm neu rhywbeth. Ie, yeah, sy'n ni'n licio cael y cais, dwi'n meddwl, sy'n ni'n licio uh, chwerthin oedd yna. So, dydys ti bod ti wedi mynd i ffwrdd gyda'r peildroed, a dyna beth yw kind of maes dy ymchwil ond y fe. So ti moyn esbonio tipyn bach am beth wyt ti'n ymchwilio, kind of pa fath o prosiect yw hi? Ie, ma' ma' hwn yn doethuriaeth sy 'di ga'l 'i creu am fod 'na, yym, gap yn y pwnc, i fod yn wir. Yy, felly ma'n ma'n... 'dan ni'n edrych ar y tei- y teitl rili ydi Pêl-droed yng Ngogledd Cymru, edrych ar hunaniaeth, cenedl a'r cof. yn benodol yym ar ôl i'r ail rhyfel byd, yym ma' ma' adeg y y rhyfelau bach yn wahanol hefo sut ma' pêl-droed yn gweithio, ma' 'na ma' hwnna'n sort of pwnc 'i hun. Ma' 'na bach llenyddiaeth yn bodoli yym yn astudio'r adeg yna gen yy Martin Jones sydd lawr yy ochor y de, felly ma' 'na bach o llenyddiaeth yn yym trafod adeg yna ac hefyd ardal pêl-droed yn y de rili, yym Caerdydd, Abertawe a'r clybiau mawr 'na. Felly mae'r prosiect yma yn wir isio ffocysu ar gogledd Cymru i roi bach o balans rili yn y llenyddiaeth ond hefyd i i ddangos yym pa mor fawr mae pêl-droed 'di bod yn hanes yy gogledd Cymru. yn enwedig yn ffurfio pethe fatha hunaniaeth. Yy, ma' gynnon ni llefydd fatha Wrecsam, ma' hwnna 'di mynd yn peth mawr yym ar y funud, dim jyst y pêl-droed ond yy o'dd y rhaglen ar Disney Plus yn trafod yym hanes yr ardal, yym pobol yn mynd yym t'wo' efo teuluodd, yym lot o petha pyncie gwahanol yn dod i fyny allan o hwnna. Ond dwi 'di bod yn edrych rili ar yym clybiau lleol, sut ma' c- yy pobl yn ffurfio hunaniaeth lleol a hunaniaeth Cymraeg drwy'r clwb pêl-droed rili, yy a'r logos a yy y kit a be' ma' nw'n ddangos be' ma' nw isio ddangos i pobl eryll neu'u hunan.

sut maen nhw wedi profi- cael profiad ohono fo. Yy, felly, hynny ydy'r kind of cliff notes o'r, or project, really. Uh, yeah. Fe, fe na, fe na lot o pethau mynd i flaen i fo, really. Mae bach o mix. Mae'n ma swnio rili really ddiddorol. Mae'n swnio fel dy fod ti'n defnyddio pil droed mewn kind of vehicle i drafod kind of diwylliant Gogledd Cymru yn fwy. Yn ywedig rhywun sy'n dod o de, yn diweddar wi wedi gweld lot mwy am Gogledd Cymru yn y newyddion, yn enwedig gyda'r be, Ryan Reynolds a Rob McElhenney gyda'r Wrexham. Mae ma wedi bod mwy o momentum ar y foment, so mae'r pwnc ma yn kind of teimlo'n kind of eitha kind of cyfoes, ond fe, mae ma kind of siŵr o fod mae'n adeg really ddiddorol i kind of dechrau kind of gwaith fel hyn. Yn enwedig hefyd, ti wedi bod yn sôn am cenedl like, gyda'r Women's Euros, a mae'n mae teimlo fel rhywbeth sydd yn rili really gyffroes ac yn, like, siŵr o fod bod pobl gyda barn i drafod gyda ti nawr. Ie, ie, ie, yeah, yn union. Mae wedi bod yn help, actually, cael um, yr Euros yn, yn digwydd. Tio, swn i efo nodiadau o pobl swn i'n licio cael cyswllt efo, a ma' 'na lot o petha 'di dod allan yym t'mo' rhaglenni yy fyddai'n trafod wedyn stwff sa gall pobol yn gallu wylio t- am ma' mae o 'di dod am yn amser dda, coincidence o'r peth rili bod o 'di yy dod yn amser dda i wneud y project yy ma' pobl isio trafod y pwnc ar y funud am gwel' bod lot o pethe gwahanol yn mynd ymlaen. A hefyd dwi'n meddwl ma' ma' 'na lot o sgyrsiau yym amdan hunia- hunaniaethau ar y funud yym dwl a tibod pêl-droed merched, fydd hwnna'n darn mawr ohono fo, ond dim jyst yn yn y tîm gen- genedlaethol ond hefyd yn lleol yym ma' 'na lot o sgyrsiau wedi bod yn mynd ymlaen. Yym felly ma'n... yy, neis i mi gael edrych ar hyn. Dwi 'di chwarae pêl-droed merched yn lleol ers o'n i'n hogan bach, ond m- mae angen, yym, rhoi pethe lawr ar bapur yn yn wir. Does 'na ddim petha na fi yn y llynedd, yym, sy'n, yym, gweithio efo'r coleg, yym, dod â llyfrau allan am yr Euros, yy, blwyddyn yma, a hwnnw oedd y oedd y llyfr cynta mewn print i i i fy nhrafod am pêl-droed merched yng Nghymru. Yy felly mae'n mae'n moment rili arbennig dwi'n meddwl i i pêl-droed yng Nghymru. Yym felly ma' angen jyst rhoi pethe lawr ar papur a...
Yn bendant. Ie, hoffwn i, ni'n mynd i kind of sôn mwy am y kind of gwaith ei hun a beth sydd wedi darganfod hyd yn hyn, ond rather beth sydd gyda ti hyd yn hyn. Ond hoffwn i just kind of cymryd munud i kind of gofyn am dy kind of gysylltiadau. Like, wy'n gwybod dy fod ti'n chwarae pêl-droed, ac wrth gwrs ti'n dod o Gogledd Cymru, ond beth yw dy gend a gefn dy du gyda'r um, gyda pwnc, so mae'r efallai gwaith academaidd o'r blaen, um, a hefyd like, dy kind of cysylltiad personol gyda pêl-droed, efallai mae, mae rhywbeth gen i fi ddweud hwnnw. Ie, yeah, yn Yn personol alla, yy, wedi bod yn... Mae pêl-droed wedi bod yn rhan o bywyd fi ers o'n i'n hogan fach. Mae Dad yn ffan massive o Cymru a Man U a, yym, tîm lleol Bangor. Mae o'n m- mae o'n football nut, 'sa chdi'n ddeud. Oedd o'n anoddach i fi fel merch, rhaid fi ddeud, pan o'n i'n hogan ifanc. Yy, fi f- fysa'r unig hogan, yy, isio isio chwarae pêl-droed p- yym yn yr ardal lleol. Felly o'n i yn chwarae efo'r hogiau tan nath nhw ddeud bod fi bod fi'm yn gael dim mwy tua uh, oed 11 neu beth fel 'a. Uh, o'n i'n lwcus so gennym fi athrawes yr ysgol uwchradd nath helpu fi, nath i jyst ddeud, mae'n iawn, t'mo', gei di jyst chwarae pel droed, dim ots, gawn ni kick about a five aside ar uh, amser cinio dy llun a nawn ni cario ymlaen. A wedyn eisiau bach well wedyn yn ardal Bangor pan ni bach hun. o' 'na tîm yn fan'na ond 'di o'm 'di bod yn hawdd o gwbl. Yym wedyn esh i... Dwi 'di cystadlu wedyn yn Gemau'r Ynysoedd, dyna pan o'n i yn Orkney y blwyddyn yma. Yy ma' hwnna'n profiad yym arbennig, ma'n ma' ma'n grêt. Yy pob- lot o pobl ddim yn gwbod be' 'di'r Gemau'r Ynysoedd, yym lot o pobl yn Ynys Môn hyd yn oed ond basically 'dan ni'n mynd allan yym i cynrychioli Ynys Môn yym mewn fatha mini Olympics. So ynysoedd o- ar draws y byd yn dod at 'i gilydd, os ma' nhw o dan yy nifer specific, dwi'm yn cofio'r yy rhif, o poblogaeth yn yn y yn yr ardal, geith nhw ddod allan. Felly, gynnon ni pobl fatha Orkney, Guernsey a Jersey, Isle of Man, a wedyn ma' 'na tîmau o Bermuda a llefydd fela. Mae'n yy mae'n profiad am- amazing rili. jyst trwy'r pêl-droed, mae'n ffantastig. So yn y... yn personol, mae'n, tibod, naturiol i fi cael trafod football, ond o'n i'n lwcus cael, yym, gorchwyliwr, yym, yn y prifysgol oedd yn gwybod hyn. A weithiau, yy, tibod, ti'n gorfod kind of agor i fyny i i'r staff weithiau, iddyn nhw gwybod pwy wyt ti, be ti'n licio, yy. Felly wnes i, yym, modiwl hefo hi, dwi'n meddwl pan o'n i'n isradd, um, oeddwn ni'n trafod topic nationalism, felly modiwl really diddorol, a achos oedd y gorchweliwr yn licio ffwtbol fyd, Mari, uh, nath i roi uh, cwestiwn ar y, ar y uh, pan oeddwn ni'n neud fel, um, uh, fel diwedd y thing yn essay, yn deud, uh, tibod, what yym y y connections between football and national identity, rywbeth fel 'na. So wnes i, wel, wna i wneud y thing a- ar gyfer hwnna. A es i a wnes i enjoio fo'n llwyr. Yy, a ges i, tibod, marc iawn, a wnaeth Mari mwynhau o, felly wnaeth hwnna sticio efo hi. A wedyn es i i fewn i MA, a wnes i penderfynu fatha project MA... wneud, yy, wnes i gofyn am y tîm yr NFL, y Dallas Cowboys, so American football, reit, yn America. Hollol random. Um, o'n i just, di, just yn lyfio fo, wedyn oedd nhw um, tîm mwyaf... Um, be, be oedd o'na Forbes, a, uh, erthigol Forbes yn deud uh, the most valuable sports team in the world am fatha'r pimp blwyddyn dwytha o The Dallas Cowboys, felly eisiau edrych ar hanes nhw, o be maen nhw'n kind of um, dangos i pobl. Um, so, y Dallas Cowboys a na hanes o lot o pethau gwahanol yn mynd ymlaen yn Dallas. Felly eisiau i, i fewn i hwnnw a just e-, edrych ar sut oedd chwaraeon mewn, mewn hanes yn deud gymaint am y lleoliad oedden nhw'n dod o, um, be oedden nhw'n sort of dangos i'r byd, be mae pobl yn prynu i supportio'r tîm, be maen nhw'n kind of by proxy o supportio hwnnw, be arall oedden nhw'n supportio. A ges i ffeindio'n hollol diddorol. A hwnnw nath rili, dwi'n meddwl, roi um, syniad i Mari i kind of gael fi yn involved efo'r prosiect yma. Um, wnaeth hi at y Coleg Cymraeg efo'r project, efo'r syniad a deud, "'sa chdi'n ffit dda i wneud y project 'ma?" So o'n i'n andros o lwcus rili jyst, yy, bod y timing yn yn yn grêt, yy, a rywbeth o'n i'n hollol mwynhau. O'n i'm yn gwybod o'r blaen 'swn i'n gallu clymu hanes a chwaraeon at ei gilydd rili, o'n i'm yn gwybod bod hynna'n bosib yym tan ni'n kind of neud yr MA. So nes i jyst sort of disgyn i fewn i'r peth rili, mae pethau jyst yn rowlio at ei gilydd ac yn ie, dwi 'di bod yn lwcus ofnadwy. Fel rhyw fath o aside, dwi jyst eisiau kind of pwyntio mas, os fi wedi cofio'n iawn, rwyt ti dal yn gorffen yr MA yn ystod, wel, wrth i ti ddechrau'r PhD? O'n. So sut, wyt ti'n yeah, gwneud?
Ie, i... Oh, ie, yeah, oedd o bach yn overwhelming. Da ni'n deud mm. y gair overwhelming lot yn y, yn y sgwrs ma, ond oedd o. Nes i, do, nes i ddod i'r cyfarfod gyntaf na efo'r coleg, a dwi'n meddwl nath uh, Donald Phillips gofyn i fi, o, o, beth ti'n, be di'r peth gyntaf ti am wneud felly yn y prosiect? Nes i ddeud, dwi'm yn gwybod, dwi angen gorffen y yr MA gynta. Ie, do'n i heb rhoi hwnna i fewn. Erbyn diwedd y mis o'n i'n iawn, ond ie, oedd o'n yym... oedd, oedd o'n adeg andros o overwhelming, ond yn y yn y ffordd gwell i... Wel, oedd blwyddyn nôl nawr, mae hwnna'n jyst rhyfedd, ondife? God, mae 'di hedfan.
Yndi, wedi hedfan yn hollol. So, ni wedi bod yn sôn am Cymreictod, right, fel mae Cymreictod yn dod lan yn dy kind of, sut wyt ti'n trafod ymchwil, a hefyd mae'r ymchwil ei hunan yn sôn am masculinity, femininity, Welshness, mae, mae pethau fel yna. So, like, sut wyt ti'n mynd ati i kind of gasglu o data? Wyt ti'n gwneud cyfweliadau gyda pobl, kind of, sut wyt ti'n mesur o Cymreictod efallai? Ie, yeah, so fydda i'n cyfweliadau at pobl, ond hefyd yym wnes i ddechrau efo yym dwi'n licio edrych ar pethau efo symbolaeth, yym felly ma' rwba- rwbath dwi wedi bod yn wneud yy yn y s- wythnosau diwetha' oedd yym wnes i penderfynu casglu data o pob tîm lleol dros Gogledd Cymru. Ma'... 'da ni'n ffodus ofnadwy, ma' 'na Cymru Leagues Football app sy'n grêt. ma' rywun 'di dylunio fo fel bod bob diwrnod fedri di agor yr ap a gweld pa gemau football sy'n mynd ymlaen ar draws Cymru bob diwrnod. So ti'n gwybod beth sy'n mynd ymlaen, mae gennych chdi enw'r tîm, y logo, y line-ups, mae'n ma reit sort of broffesiynol, mae'n gret, fatha fan. Ond hefyd, mae wedi bod yn gret i fi, achos nes i jyst call, uh, casglu'r data o hwnnw. A nes i penderfynu yn gyntaf i edrych ar y pethau mwyaf obvious mewn ffordd, achos weithiau dan ni'n yym cymhlethu pethau gormod dwi'n ffeindio. Yym, ond ma' rywbeth fatha pêl-droed a chwaraeon yn rywbeth reit visual, yn rywbeth dan ni'n edrych ar yym mwy na darllen amdano fo'n mwy na dim. Felly wnes i penderfynu yn gyntaf edrych ar logos y y clybiau a'r crests oedd ar y kits a pethau. felly. A jyst yn syml iawn, jyst edrych ar os oedd y crests efo drai goch yn nhw neu ddim. Os um, oedd yn deud Clwb Peldroed Wrexham FC, AFC dyn nhw, neu os oedd o jyst yn deud Wrexham AFC, neu jyst Clwb Peldroed Wrexham. So nes i graffiau ar, ar, ar, ar y stwff mae gyd. Um, so os nhw ddim Gymraeg, oedran y clwb, os oedd hynna'n effeithio pethau, beth oedd yn y logo, oedd o'n drai goch neu oedd o'n rhywbeth um, diwylliannol, lleol, lot o bontydd, mae pobl yn licio po rhoi pont uh, yn, yn y logos, o'n i'n ffeindio. Felly nes i dod allan efo stats, o'n i'n gwybod beth really sy'n i'n ffeindio, nes i dod allan efo stats yma, uh, lle o'n i'n gweld bod, uh, er, uh, wesi, Wnes i yym wneud o wedyn i fewn i fel Ynys Môn, Gwynedd, Sir Fflint, Sir Dinbych, tibod fatha ardal r- regional mwy fel 'na. A 'dyn yym wnes i... wnaeth o ddod allan bod yym y y yr ardal hefo'r lleia... y nifer lleia o Dreigiau Goch yn y logos oedd Gwynedd. A o'n i 'di synnu ar hwnnw achos, timod, nhw oedd yn defnyddio'r iaith Gymraeg yn y logos y fwya', ond oedden nhw'n defnyddio'r Gymraeg jôc y lleia'. A fel o'ch chdi'n mynd mwy tuag at yy ochr Wrecsam, o' 'na mwy o Dreigiau Goch, ond llai o iaith Gymraeg. Felly wnaeth o ddo- ddod allan o efo s- s- stats odd 'ma, ond yn Gwynedd oedden nhw'n licio defnyddio yym symbolaeth lleol yn lle y ddraig goch, so oedd o'n tibod rywbeth yym pont neu yy tibod l- o- gymaint o stwff gwahanol rili, ond petha' lleol. Felly fan'na dwi 'di dechrau yym i weld be oedd y stats yn deud, a wedyn be wna i wneud wedyn ydy mynd ach- allan a gofyn wrth bobl sut ma' hynna'n sort of neu chi teimlo, neu ydych chi'n gwybod pam mae hynna? Yym, dach chi 'di even meddwl amdano peth o blaen? Cos mae yna concept 'ma banal nationalism, tibod, nationalism ti ddim yn gweld, ond mae o yna a ti'm yn sylwi bod o'n sort of mynd i fewn i i'ch ymennydd chi. Felly fan'na fa- dwi 'di dechrau yn y wythnosau dwytha. dwi 'di rili mwynhau hynna, dwi'n licio stwff efo symbolaeth. Ond pan dwi'n mynd i Dyffryn Ogwen wsos nesa fydd hwnna'n sgwrs diddorol achos mae gynnon nhw logo newydd y tymor yma. Oedden nhw yn stats fi o bl- blwyddyn dwytha yn y generic um, dos na'm byd i cymryd allan o logo nhw, just football efo bach o lliwiau. Um, a ni, a ni'n meddwl, o, os ni'n gallu gwneud bach well, really, yn Bethesda. Twa, tymor yma, maen nhw wedi dod allan efo logo newydd. Tefo'r mynyddoedd arno fo, twa, um, dyddiad newydd arno fo, yy, mwrthwl arno fo, felly fydda i'n gobeithio gofyn rŵan i i grŵp Hanes Dyffryn Ogwen be maen nhw'n feddwl o'r um, logo newydd yma. Cymysgedd, dwi'n meddwl, erbyn diwedd o uh, cyfweliadau hirach, uh, sgyrsiau efo mwy, mwy o ddyfnder, a wedyn rhai pethau jyst yn sort of casglu teimladau, um, achos lot o'r pwnc ydy jyst teimladau pobl. Ond mae hunaniaeth yn rhywbeth yy personol i pobl, lot o teimlad yn mynd i fewn iddo fo, felly fedrai'm bod gormod yn objective am y peth rili, ie. Ie ma' ma'n rili synni fi actually o'n i'n... Sut ti'n dychmygu bod mwy o bobl yn Gwynedd yn ddefnyddio'r Ddraig Coch ar gyfer y y logos dyna be... Ie. ...tybed os kind of barn dy ti am pam ma' hwnnw yn kind of fel y mae e? Pam ma' pobl kind of yn agosach at y ffin yn ddefnyddio draig coch yn fwy? Wyt ti'n meddwl bod rhyw fath o kind of assertion o Gymraegdod fyna yn dweud, like, dyma'r symbol ar y ffin bod pobl o Loegr neu pobl kind of yn agosach at y ffin yn mynd i gwybod yn fwy yn hytrach na pont? Ie, os wyt ti'n meddwl bod rhywbeth yna. Ie, yndw, dwi'n meddwl be na i ffeindio. A be dwi'n gwybod jyst am peldroed anyway, swn i'n ddeud, dwi'n dychmygu na'r teimlad ydy bod nhw mor agos i'r ffin, mae rhaid dangos bod nhw ddim yn Lloegr. Mae rhai o'r tîmau yma'n rili agos i'r ffin. ti'n edrych ar rywle fel even even Wrecsam t'mod 'di o'm yn bell o Gaer o gwbwl a ma' Gaer yn Lloegr ma' dros y ffin ma'r a ma'n kind of fatha invisible border 'na yym rhwng ardal Lloegr a'r ardal Cymru fyny fan 'na. Felly dwi'n dychmygu na bwriad ydi'r sym- rhoi symbolaeth allan 'na bod ni yn tîm Gymraeg. Ma' Wrex- pobl Wrecsam reit proud o fod yn Gymraeg a dangos eu Cymreictod tra bod nhw'n mynd i gemau yn Lloegr, nhw ydy'r tîm Cymraeg yn yn y League. Gobeithio fydd pob pethau fela'n dod allan mwy wrth trafod efo pobl sut maen nhw'n teimlo am y peth. Hefyd, 'da ni mor agos i clybiau mawr jyst dros y ffin yn yn Lerpwl, Manceinion, mae 'na clybiau huge yn fan'na. Yym dwi'n meddwl ella i jyst i cael y distinction 'na bod yndan 'dan ni'n agos ond 'dan ni yn Gymraeg, 'dan ni yng Nghymru. Yym a ella ma' pobl Gwynedd ddim yn teimlo fod rhaid nhw wneud wneud hynny achos bod nhw digon pell i ffwrdd o Lloegr. Ie ond fyddai'n fyddai'n rili diddorol i weld ella trafod efo'r clybiau os mae hyn yn peth maen nhw'n meddwl amdan, yy ella pobl sy' 'di creu y logos. wnaethon nhw gofyn am drai goch neu ddim. Fydd yn diddorol i, i glywed beth mae pobl yn meddwl am hynna. Falle fase'n ddiddorol hefyd i weld os oes wahaniaeth nid just rhwng yr ardaloedd, ond rhwng yr amserau mae'r logos wedi cael eu creu. Like, os gwrs, yeah. os gwrs bydd cwpl o clybiau yn lot hyn na clybiau eraill. Like, os kind of clybiau sydd wedi dechrau yn y 50au pan oedd kind of trywiryn yn digwydd a roedd lot o bethau kind of o kind of, yn kind of wneud ymosod tuag at Cymreictod, efallai mae yna wahaniaeth rhwng y clybiau na'r clybiau sydd wedi cael eu sefydlu yn y 90au pan oedd kind of mwy o momentum ar gyfer Cymru a roedd Cymru yn dechrau teimlo fel gwlad ei hun. Ie, yn hollol.
Be dwi'n gobeithio wneud rwan efo dipyn bach o'r um, yym, stats 'ma ydy... Tibod, gynna fi outline o pa bryd oedd clybiau 'di gael eu ffurfio a stwff, ond 'sa'n neis cael, yym, fel ti'n ddeud, cael ella penodau o momentau, yym, yn hanes, yym, gwleidyddiol neu be be bynnag sy'n mynd ymlaen yn Gogledd Cymru a weld be 'di'r trends o be be sy'n mynd ymlaen efo'r logos a pe- a petha. Yym. Ie, so, ie, so neis cael syniad fel yna, actually. Ti'n rhoi syniad o da i fi wan, Jonathan. Diolch.
A hefyd, mae'n ma kind of adeg gwleidyddol reit ddiddorol i wneud ymchwil fel hyn, ond fe, yn enwedig gan edrych ar y polls, pan mae un plaid fel reform yn wneud yn dda iawn yn y polls yng Nghymru, a be mae hwnna'n golygu ar gyfer Cymreictod, a wedyn mae'r kind of prif parti arall yn y polls ar y foment yw Plaid Cymru, so mae yna, like, mm. beth sy'n galw fe, mae, mae rhyw fath o contensiwn fyna rhwng be mae pobl yn meddwl of, o Gymreigdod yn enwedig kind of, yn y kind of political climate ni ynddo fe ar y foment. Mae'n ma ddiddorol. Yndi, yn hynod.
A tywod, gennym ni pethau ar y funud sy'n with efo pobl yn defnyddio, defnyddio fflagiau i dangos mm. be maen nhw'n teimlo. Mae yna risg, dwi'n meddwl, o'r fflagiau mae'n dod yn symbolaeth gwahanol yym, yn dibynnu ar pwy sy'n chwifio nhw ella, pwy sy'n gwisgo nhw. Yym, golygiad y y Ddraig Goch yn, tibod, Stadiwm Wrecsam i gwahaniaethau efo rhywun 'di roid o ar bont yn rywle, yn agos i rywle. Yy, felly mae'n adeg rili diddorol ar rhan symbolaeth, yym, dim jyst yn pêl-droed ond yn cenedlaethol rili. Yy oedd gennyn ni y y dadl yma hefyd o yym ardal Gwynedd yn hefo'r mwya o iaith Gymraeg yn ei logos ond lot o hanes lleol ac wrth gwrs Gwynedd yn hanesyddol y mwya yym o cymorth i Plaid Cymru felly yy felly mae'n diddorol gweld sut fydd pethau'n dod allan efo efo ardaloedd fela. A dwi'n meddwl mae'n adeg da i wneud o, fel ti'n ddeud. O'n i'n licio defnyddio hanes ar y funud i kind of dangos i pobl pam mae han- pam mae hanes yn pwysig. Yy, er bod hwn yn prosiect am pêl-droed, mae 'na thema gwahanol yn dod allan ohoni, yym, sy'n gallu ffitio i trafodaethau 'dan ni'n d- jyst yn dod i fyny heddiw rili, yym, a dyna beth sy'n bwysig am hanes ar y funud dwi'n meddwl i- ydi i gallu trafod pethe pynciau fel 'ma. Yn enwedig ma' dy bwnc di ma' pobl yn meddwl o- cyn i fi neud ieithyddiaeth o'n i'n gweithio wrth gwrs fel cerdd- mewn y byd cerddoriaeth yym ma' pobl yn tueddol o feddwl bod hanes a cerddoriaeth a pêl-droed a pethe fel hyn eitha sydd yn edrych yn eitha nid unig ond ma' ma' nw'n kind of penodol ma' nw'n pwnc penodol ma' pobl yn tueddol o anghofio kind of relevance y pwnc i kind of bopeth arall yn mm. pildroed neu yn, yn diwylliant fel yna. Chi'n mynd i weld microcosm o beth sy'n digwydd yn y byd, really, o ran pwy sy'n yn y clybiau, pa fath o person sy'n cefnogi'r clybiau, pwy sy'n perchyn y clybiau. Mae, mae pethau fel yna'n kind of really mynd i ddangos rhywbeth am kind of lle ydyn ni ar y foment, siwr o fod. Ie, yeah, yn union.
A ti'n gwybod, mae pethau fath o peldroed a music yn yn pethe 'dan ni'n meddwl am bob diwrnod m- i lot o bobl, dim jyst pêl-droed, t'mo', chwaraeon neu beth bynnag ydi'r peth. T'mo', ma' 'na lot mwy o pŵer ynddyn nhw na ma' pobl yn feddwl, 'swn i'n ddeud. Fel oedd Martin Jones oedd oedd yn deud yym bod pêl-droed yn adeg i yym i pobl dangos 'u teimladau mewn ffordd saff. Mm. Mae 'na risg ar y funud wrth gwrs bod pobl yn dangos eu teimladau ar y strydoedd a 'di o'm yn ffordd saff i wneud o ella ar y funud yym ond mae pethau fel cerddoriaeth yn hanesyddol wedi bod yn trafod lot o gwleidyddiaeth yn lot o te- teimla- teimlad i fynd i fewn i'r peth. Felly, Dwi'n meddwl mae 'na pwysigrwydd yn yym pan 'dyn ni'n edrych ar hanes rŵan i edrych ar y pynciau 'ma sy'n bodoli yn bywydau pobl bob diwrnod dim jyst pan maen nhw tibod, yy yn mynd i roi pleidlais i i Plaid Cymru, ond rhywbeth maen nhw'n meddwl am bob diwrnod, ac ella ddim yn even gwybod bod nhw'n meddwl amdano fo bob diwrnod. Dio- 'dyn nhw'm yn sylweddoli, mae jyst yn rhan mor fawr yn bywydau pobl bob bob dydd. Dwi'n meddwl bod 'na angen i ddeall yym y pŵ- pŵer o'r pynciau 'ma, dim jyst yn hanesyddol ond heddiw, ond ma' hanes yn ffordd i ni kind of dod â'r pwnc at, at, y, at y ffrant, really. Ie, yeah.
mae'n gymwys. A hefyd, on, ni'n gallu sôn am oriau am um, kind of hunaniaeth a pildroed, achos mae kind of like ffordd o yeah. hunaniaethu am pildroed yn eitha ddiddorol. Wy'n gwybod bod mae fy modryb i yn byw yn Abertawe, yn wrth gwrs, sut ti'n meddwl ei bod hi'n pleidleisio, o cefnogi, sori, tîm pêl-droed Abertawe, ond mae hi'n cefnogi Chelsea. Mae yna like, rhyw fath o kind of mm. ffordd mae pobl yn hunan i eithi gyda gan pêl-droed yn ddiddorol iawn achos dwi ddim yn glir na gyda. Mae, mae pobl yn teimlo'n cryf amdano fe. Ac yn aml, ie, yeah, mae'n aml, yn aml, mae, na, mae gen pobl tro, pedwar tîm neu rhywbeth maen nhw'n supportio. Yym, dwi jyst yn edrych ar dad fi, ma' dad fi'n esiampl grêt, yym, o boi sy'n lyfio pel- pêl-droed. O, mae'n lyfio'r tîm cenedlaethol, mae'n lyfio'r tîm lleol, mae'n lyfio Man U... Mm. ...mae'n licio Abertawe achos fan'na wnaeth... gaeth o'i magu, ond mae'n sbortio Bangor achos dyna sy'n lleol rŵan. Yym, a wedyn ma' gen lot o pobl hyd yn oed, 'di hwn ddim yn... obviously 'swn i'n gallu... 'swn i'n lyfio mynd at yy pobl sy'n cefnogi ti 'ma o dramor, ti'n pobl yn jyst dilyn Roma neu dilyn Bayern Munich a mae 'na rhyw gysylltiad o pam, gybei- weithiau does dim, maen nhw jyst yn licio gwylio nhw. Ond mae yn aml, mae, mae pobl um, gyda tîm lleol a wedyn gen nhw tîm cenedlaethol a wedyn gen nhw tîm fawr os ti'n licio uh, Premier League neu rhywun fel a rhywun fel Lerpwl neu Man United neu Chelsea neu Arsenal rhywun fel a. A mae'r mae

mae 'na lot o pethau'n mynd i fewn i hyn, yym a wedyn y c- yym pethau'n mynd yn gymhleth dwi'n... 'swn i'n credu, os tibod mae 'na lot o pobl o Gogledd Cymru yn agos at y ffin 'fyd, yy yn syportio Lerpwl, so be mae hynna'n golygu wedyn os gen ti'n syportio Wrecsam a Lerpwl? Gen ti dy tîm lleol ond hefyd gen ti dy dîm mawr. dwi'm yn siŵr, dwi'm yn gwybod os mae cefnogwyr Wrecsam yn teimlo fel 'na, dwi'm yn siŵr achos bod gennyn nhw hanes o fod yn yy rili llwyddo- llwyddiannus so ella bod nhw ddim ond t'mo' weithia' ma' timau'n dod at 'i gilydd weithia' ma' nhw ddim. Felly ma'n ma'n diddorol ffeindio allan y y teimlada t'od pwerus ond wedyn 'sa chi'n dal yn supportio ma'n ma'n ma'n dod yn peth rili diddorol, yy, cymhleth weithiau. Weithiau dim gymhleth o gwbl, does 'na'm, tibod, rheswm mawr amdano peth, ond yym ie, dwi'n edrych ymlaen ffeindio allan sort of y gwahaniaethau rhwng yy be mae pobl yn deutha fi rili pan dwi'n wneud y cyfweliadau 'ma efo gefnogwyr a ballu. Mae, wrth gwrs, ti'n... Sa i'n siŵr os ti wedi dweud yn barod, ond ti'n cael dy gefnogi gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, beth sy'n golygu mae'n rhaid i ti ysgrifennu dy, dy traethau tir fel fi yn y Gymraeg. Wyt ti'n mynd i gasglu'r data yn Gymraeg? Uh, wyt ti'n meddwl bydd o bas o wahaniaeth rhwng Cymru Cymreig sy'n siarad Cymraeg a Cymru sydd ddim yn siarad Cymraeg yn mynd y ffordd maen nhw'n kind of ymateb i'r efallai'r symbolau o'r draig coch neu kind of y mm -hmm. tîmau lleol. Wyt ti'n meddwl bod wahaniaeth rhwngddyn nhw yn ei ymgysylltiad â phêl-droed? Ie, yeah, efallai.
Um, fydd o'n diddorol gweld yym os i fyddai'n trio gwneud cyfweliadau yn y Gymraeg, ond hefyd mae'n bwysig i adnabod bod Cymreictod yn ddim bob tro wedi gysylltu efo iaith. Yym, mae rhai pobl yn teimlo'n Cymraeg ofnadwy, ond dydyn nhw ddim ddim yn siarad y iaith. Yy felly, fydd o'n bwysig, dwi'n meddwl, yn y yn y prosiect, achos pan ti'n trio newid rhywbeth o'r Saesneg i'r Gymraeg neu'r Gymraeg i'r Saesneg, weithiau ti'n gallu colli'r um, be mae pobl yn feddwl weithiau, mae'n y risg mm. o hwnnw, felly dwi'n meddwl i fi fydd yn bwysig um, cael y gwahaniaeth yna, um, dim trio newid pe, be mae pobl yn ddeud. Be, be fydd a'n ysgrifennu fydd hyn, hyn i gyd yn y Gymraeg wrth gwrs, ond dwi'n meddwl pan ti'n cymryd um, geiriau pobl sy'n deud pethau i chi efo teimlad, yn enwedig efo rhywbeth fatha hunaniaeth a cenedl um, a sut mae pobl yn cofio pethau. Maen nhw'n reit bersonol. Uh, felly, fi rhaid i, twa, i kind of rhoi parch i hwnna. Ac actually ac adnabod ella bod um, oes gwahaniaeth rhwng faint o pobl sy'n eisiau siarad Cymraeg efo fi yn o- ochr yy Gwynedd neu yn Dinbych neu yn Sir Fôn. Ma' ma'n anodd, ma' gennym ni kind of lot o syniadau gwahanol i i pethau 'ma. M- ma'n anodd weithiau trio cadw fo i gyd mewn un lle, ond ella jyst, tibod, ychydig o brawddegau yn jyst adnabdo- adnabod yym pa iaith ma' pobl yn penderfynu trafod efo fi, neu bod nhw'n gallu siarad Cymraeg ond ddim yn cyfforddus wneud yym cael eu teimladau ar draws yn y Gymraeg gymaint. Yn sicr, 'swn i'n e- ella ddeud hwnnw weithiau os os 'sa rhywun yn gofyn i fi sut dwi'n teimlo am rywbeth, mae hynna'n gwahanol i jyst trafod pwnc yy mewn... mm. ...iaith. Ell- felly fydd o'n diddorol cael gweld pa geiriau sy'n dod allan. Yn enwedig dwi dwi'n gobeithio fydd y fydd y sgwrs wythnos nesa am am y pwnc logo Bethesda, fydd hwnna'n jyst esiampl sydyn o be mae pobl yn penderfynu wneud. Um, mewn chydig o eiriau, be maen nhw'n penderfynu ydy'r geiriau pwysig i, i ddeitho fi. Ydyn nhw'n Cymraeg, ta ydyn nhw'n Saesneg, ta, ta be. Ie, yeah, so fydd iaith yn, yn rhan diddorol o'r, or pwnc, pwnc. Yn wedi ar y funud, ti'n bod, mae yna lot yn mynd ymlaen yn, yn dadl. Mae yna o hyd dadl am y iaith Gymraeg, wrth gwrs. Um, Felly mae'n m- mae'n pwysig, dwi'n meddwl, i i roid... adnabod hynna a roid o i i fewn i'r prosiect. Wrth gwrs, ti'n mynd i cael rhyw fath o metadata reit ffantastig yma os wyt ti eisiau gwneud rhyw fath o ymchwil socio-ieithyddol i'r ffordd mae pobl yn ddefnyddio'r Gymraeg a Saesneg yeah. gan gysylltiad pêl-droed. Yeah. Ond ie, yeah, mae, mae hwn yn swnio'n mae'r prosiect i gyd yn swnio'n gyffroes a ddiddorol, a, a really cyfoes, kind of, i kind of, rhoi rhyw fath o, o taflu goleini ar kind of, sut mae sefyllfa yn Gogledd Cymru yn newid siwr o fod, a sut mae hynaniaeth yn, yn newid dros amser. Mm -hmm. Cyn i ni orffen ein sgwrs, mae kind of dau gwestiwn gyda fi, hoffwn ni kind of gofyn jyst cyn i ni gloi. A mae cwestiwn cyntaf yn cael y cysylltiedig â beth o'n i'n dweud, ond tasai rhywun eisiau ymgysylltu â'ch pwnc chi yn fwy, yn gwybod mwy am maes dymchwil neu unrhyw beth, beth maen nhw'n gallu wneud, os podlediad, llyfr, rhywbeth arall, yn bod nhw'n gallu wneud i ymgysylltu â dy waith di? Ie, yeah, mae'n ma pwnc ddiddorol. Does na'm lot, i, i fod yn wir. Mae yna lot o pobl yn trafod pel-droed o hyd, ond ddim yr hunaniaeth. Mae Welcome to Wrexham yn ffordd dda i sort of deall. Dwi ddim yn gael fy nhalu gan uh, Ryan Reynolds a Rob McElhenney. Neu Disney Plus.
Na Disney Plus, na. This is not a sponsor ad. Ond, um, dos dim rhaid i pobl gwylio'r mm. holl beth. Mae'n beth, pedwar season o'r peth. Ond mae yna um, episodes lle maen nhw'n trafod fel Gresford um, a pethau felly, lle maen nhw jyst yn trafod yr hanes lleol a pa mor bwysig mae peldroed wedi bod i'r hanes lleol a pa mor... Uh, mae wedi gomi at ei gilydd yn mor um, gry yn Rexham, mae o just yn sgwrs diddorol di dod allan o hwnnw. Hefyd, mae gennych chi um, pethau ar um, peldroed merched yng Nghymru sydd wedi bod yn gret uh, dros yr haf yn dod allan. yr hawl i chwarae ar S4C yn grêt, yn iaith Gymraeg 'fyd. Yym, rili diddorol, yym, yn trio rhoi at ei gilydd mewn ffordd, tibod, hawdd i ddeall hanes y merched dros y can- sort of canrif dwytha. Mae 'na, mae 'na dig- yy dipyn o rheina, os ma' pobl yn licio, isio edrych ar y sgwrs merched, hawl i chwarae, The Women in Red, Together Stronger, rhein yn iaith Saesneg wrth gwrs, ond mae rheina i gyd ar bbc a, tibod, reit hawdd i ffeindio. Yym, fel llyfr, yy, hanes, yy, pêl-droed yng Nghymru, ma' llyfr Phil Stead am y tîm cenedlaethol yn grêt, The Red Dragons. Ma' hwnnw'n lle dda i f- i fi 'di fod yn dechra, yy, darllen trwy hwnnw, sort of jyst dangos y y stori dros, eto, y ganrif neu wbath dwetha, ond mae o hefyd yn pwyntio allan petha reit diddorol am, t'mo', yym, fans Gogledd Cymru lle wnaeth Spirit of 58 y dillad mae pawb yn gwisgo'r bucket hats lle mae pethau fel wedi dod o um, ac yn aml Gogledd Cymru di o mae Spirit of 58 yn bala so dyn ni reit uh, proud o pethau fel yma dwi'n meddwl um, ond fydd y trafodaeth uh, yna o'r pethau fel bem, y gwisg a Spirit of 58 yn dod allan yn y prosiect uh, yn academaidd uh, dos dim lot i fod yn wir Mae yna gwaith Martin Jones am De Cymru a yy adeg y rhyfel yym yn rili diddorol yym ac yn sort of y y ffordd mae o'n mynd at y gwaith yn yy yn tebyg i be' fyddai'n neud ond lot o yy defnyddio o yym papura' newydd a petha felly. Yym ma' 'na lot o petha diddorol yn dod allan yn fan'na. Fan'na fan'na swn i'n kind of yn mynd â pobl. Mae 'na llyfr newydd 'di dod allan, dim i wneud efo pêl-droed Cymraeg, ond um, gan Joey D'Urso, blwyddyn yma wedi dod allan, More Than A Shirt, How Football Shirts Explain Global Politics, Money and Power. Hwna di next read fi, dyna fyddai'n darllen probably wrth nesaf. Dyna newydd ddod allan, so brand new. Um, ond mae hwnna'n trafod rili be o'n i'n trafod yn yn yr MA, ond fydd hefyd yn dod i fewn i hwn hefo pynciau fatha'r logos a'r kits a pethau fel 'na. Felly hwnna fydda i'n edrych ar nesa, a 'swn i'n dweud fydd fydd hwnna'n reit diddorol. Um, Ie, yeah, na mae'n swnio'n rili ddiddorol. A wedyn, Rhywbeth eith- tipyn bach ysgafnach nawr, right. Fel pan o'n i'n dechrau, o'n i'n sôn am y heriau sy'n dod gyda wneud ymchwil, yn enwedig gan fod yn myfyrwr o myfyrwraig PhD. So be wyt ti'n wneud i gadw'n sane yn ystod y proses ymchwilio? Os, like, Love Island, chwaraeon, cyffuriau, unrhyw beth, be ti'n wneud? Ie, yeah, gen i mix, really. A ni actually um, di ffeindio, nath ni wneud um, gael sgwrs gyda'r coleg, um, mm. un o'r sesiynau hyfforddi, um, lle oedd rhywun di dangos i ni y gwahaniaeth rhwng, um, dwi'n yn cofio beth oedd enw nhw, so fydd i ddim yn hapus am hynna, ond y gwahaniaeth rhwng pethau da chi'n meddwl sy'n helpu a pethau sy'n actually helpu chi reid switch off. yym, mynd i'r gym neu rywbeth yn helpu chi, ond actually ddim yn rhoi switch off i chi, d- mae o jyst yn wneud pethau'n waeth weithiau. So wnes i actually sylweddoli bod, tibod, dwi'n licio... dwi'n reit active, dwi'n mynd i'r gym, dwi'n chwarae football bob weekend. Ma' football yn ffordd grêt i roi switch off, cos ti methu meddwl am dim byd ar wahân i'r football, ond ma'... 'di o ddim yn stress-free activity, fel be dwi'n ffeindio. Cerdded efo'r ci hyd yn oed, yym, dwi dal yn medl- meddwl am gwaith wrth cerdded y ci, o'n i'n ffeindio, achos ti'n cael y kind of fresh air, ti jyst yn gallu meddwl yn gliriach. Felly, dwi 'di rili yym neud i m- bod yn bwysig i fi i gael jyst darllen llyfrau, nofela, even chwarae Playstation, rhywbeth sy... dwi yn hollol rhoi switch off, does dim bwys i o be... Tibod, os ti da- jyst yn darllen i gwaith, ti o hyd yn... invested yn y thing a wneud nodiadau a pethau felly. Ond darllen nofela, rhywbeth i, i fi dal yn ynwylo i, felly bod fi ddim yn pico'r ffôn i fyny. A doom, dim doom scrolling os dwi'n actually yeah. dal y llyfr. Mae hwnna di really helpu fi. Twa, rhywbeth hollol gwahanol sci-fi neu rhywbeth hollol ddim i ddeud efo pwnc fi yn helpu fi i roed switch off. Unrhyw beth da ar y foment? Ti'n darllen unrhyw beth da? Uh, dwi'n newydd gorffan llyfr R.F. Kuang, Babel.
O mae'n ffantastig on'd yfe? Wnest ti wylio fe? Do o'n i bach fel o'n i'm yn gwybod nes i jyst gweld um, o pobl pawb yn dweud paid a googlo be di'r stori jyst darllen mm. o hmm. a jyst honestly oedd o'n fel nofel oedd o di oedd o'n i di syni ar pa mor um, borderline academaidd oedd o. Mm. Um, hefo gyd o'r tystiolaeth am llenyddiaeth a iaith oedd yn mynd i fewn i'r peth. Rili diddorol fath o llyfr. 'Di o ddim yn rhywbeth 'swn i 'di pigo fyny ella 'sa pobl ddim 'di deud pigo hwn i fyny. Hmm.
Dwi'n licio stwff sci-fi ond ie wir yn diddorol a ma'n hollol cymryd chdi allan o t'mo'... Hmm. ...real real life. Ti methu edrych ar ffôn heb gweld petha nyts ar y funud. Felly ie ma' hwnna'n fatha escapist, storïau escapist ydi ffefryn fi. Roedd Babel yn... Os wyt ti wedi mwynhau Babel, dwi newydd fel like ddoe falle diwrnod cyn, dwi wedi gorffen Catabasis, sy hefyd gan Arif oh, Kwan, okay. ei, ei nofel newydd hi.
Mae yeah. ma hwnna'n fab hefyd.
Mae'n eitha tebyg, ond ie. Yeah. Cool. Mae'n dda. Ie, yeah, ie. Yeah. Gwych.
So, yn olaf olaf, just cyn i ni fynd, Ble mae pobl yn gallu dy ffeindio di? Nid yn y byd, ond ar-lein.
Wel, os ti'n mynd i Sir Fôn, uh, cymryd chwi. Um, yn benodol, uh, dwi wedi bod yn defnyddio Instagram mwy na ddim. Mae Instagram yn lle dda, gen i fi, gen i fi cyfrif gwaith newydd, uh, at beth.jones.hanes. Y fanna dwi'n postio mwy na ddim, dwi wedi dechrau hwnna jyst i gael Yy, gyd o stwff gwaith, be' bynnag dwi yn neud, yym, sgyrsia dwi'n ga'l yn y wasg neu rwbath fela, yym, fan'na 'di'r lle gorau i i ffeindio fi. Mae genna i LinkedIn, ond dwi ddim yn pro ar y LinkedIn, ond dwi yna. Diolch. So, diolch am dod, Beth. Oedd yn ffantastig. Uh, bydd rhaid i ti dod nôl ar ôl i ti wneud cwpl o gyfweliadau falle flwyddyn nesaf, jyst i sôn am beth ti wedi darganfod yn fwy. Ond ewych, diolch am ddod.
Ie, yeah, diolch yn fawr i chi, dwi wedi mwynhau. Diolch yn fawr iawn am rand ar y benod hwn o Ymchwil ar y Gweill. Heddiw, glywon ni oddi wrth Beth o Brifysgol Bangor sy'n ymchwilio hanes pêl-droed yng Ngogledd Cymru. Os wnaethoch chi fwynhau'r sgwrs hon a hoffech chi glywed mwy o straeon ymchwil gan ymchwilwyr ledled Cymru, sicrhewch eich bod yn dilyn Ymchwil ar y Gweill ar eich hoff lwyfan podlediadau. Diolch eto am rando a byddwn ni'n ôl gyda chi mewn pythefnos gyda mwy o ymchwil. Diolch pawb.